Din id-darba għandi miegħi onorat bi tnejn li huma ta', volja wieħed ikbar minn l-ieħor. Pippo Fsajda, wieħed mill-aqwa coaches li qatt kellna Malta jekk mhux l-aqwa u mhux jien ngħidha. Intom fuq il-Facebook naqra, Pippo rridu, Pippo rridu l-aqwa coach. U ġurnalisti f'ħafna programmi semmuha. U wieħed mill-aqwa bla dubju L-aqwa anzi, ħa ngħid, xi wieħed mill-aqwa. L-analist, ħa nafhok naqra. Analista tal-logħbiet kollha għax mhix faċli. Kważi kollha għamilthom, mhux vera? Dawk li kien hemm trasmissjonijiet diretti kollha. Il-kaxxa quddiem, imma analista u ġieli jien tkun inti tkun xogħol, tkun x'imkien, jien inkun xogħol. U nidħol ma nilħaqx l-ewwel ħaf. Nisma' dik l-analiżi tiegħek, It-tieni half ma nkun tlift xejn mill-ewwel half. Għax vera tanalizza tajjeb ħafna. U m'hemmx naħa, m'hemmx oħra, m'hemmx tagħwiġ, dak li hu hu. Dak li qed tara tara.
U anke min ikun miegħek dejjem iġibu favurik dejjem. Sissa dejjem nexxielek tagħmel. Mela, l-attakk fil-ġimgħa l-oħra kien Fuq it-tim nazzjonali, li bla dubju daqskemm jista' jitkellem, jien u Simon nistgħu nitkellmu għax konna dejjem preżenti. Malta jew barra, qabel konna mmorru magħhom barra wkoll, tiftakar? Ekku. Birrot mins. Joe O'Neill.
Ma Joe O'Neill. The best. Victor Xikluna.
Victor Xikluna.
U dal-aħħar rajt Il-ġimgħa l-oħra rajtu, rajtu fil-festa San Ġusepp ir-Rabat jew. Bella Skolaro, naħseb.
Bella Skolaro.
Twil baqa dak, xort titwal minn nibqa.
Baħat titwal minn. U
u da xejdulu, u Pippo, inti kemm għamilt coach? Jien għamilt seba' snin assistent u sentej coach nazzjonali. Assistent ta' min kont inti? Ta' Dobrev u ta' Ħize. Ta' Brevuiz, eh, mux ta' Gedin. Le, Gedin ġi warajja. Gedin ġi warajk. Ehm, it-nej kienu stili differenti. Iva, iva, t-nej kellhom it-tajjeb tagħhom. Isma, titgħallem minn kulħadd, titgħallem minn tifel għasib wara minn nies illi għexu l-futbol, illi esprimew u dedikaw ħajjithom lejn il-futbol. Hiza kien player kbir, kien player mal-Eintracht Frankfurt, kien captain tal-Eintracht Frankfurt, kien striker. L-nickname tiegħu kien Attila Dahan. Għax kellu xagħru twil u b'saħħtu mmens taħbat miegħu isek ħbat ma' ħajt. U Dobrev, ma ninsewx illi Dobrev ġabar il-biċċiet wara l-traġedja ta' Spanja ta' tnax b'wieħed, ġifieri kellu biċċa xogħol. U jien niftakar li l-ewwel plejer professjonali ġo Malta, għax kellna l-bużu barra minn Malta. Michael De Giorgio. Michael De Giorgio. Jiġifieri Michael kien ikollu tliet coaches. li kollu l-Dobrev, jien u l-Għelim Ikallef. Għax l-ewwel erba' xhur ma kellni sponsors għat-timijiet għall-plejers l-oħrajn. U battew ġejn ir-riżultati u l-MFA bdiet issib l-sponsors għall-plejers, speċjalment jekk kienu impjegati mal-istat fil-parastatali, jew anka fil-privat, il-Central Cigarettes kienu jgħinuna ħafna ħafna lil Ħafna dak iż-żmien, ma mbagħad inqatgħet bil-gvern li ma tistax tagħmel reklami ta' sigaretti, naħseb mhux bi gvern, id-dinja kollha. Iva.
Dinja kollha, però.
Anka l-Formula 1. Dan hu suġġett li jiena ma naqbilx ma' reklamar ta' sigaretti. Eh, imma tal-betting iva. Tal-betting iva. Eh.
Li huwa vizzju, vizzju eh. pjuttost qar mis-sigaretti, jenidu, anke jenidu on a par. Fil-sport sar mis-sigaretti. U anke mhux fil-sport għax vizzju tal-lob jitfek ġol-ħajt. L-użu tas-sigaretti forsi tista' tikkontrollh, min kelli mhux tajjeb lanqas, biex inkunu ċari. Ma it-tnejn huma vizzijiet, ismu miegħu vizzju. Imma ma nistgħux nirriplejsaw ħażin b'ħażin. Jien hekk nemmen. Naqbel miegħek mija fil-mija. Jiena kont inpejjep dak iż-żmien, ma għadnix inpejjep ili ħafna, għax iż-żmien Jaqtagħhom lok hu s-sigaretti. Ekku, awtomatikament. Għax timra b'hekk, timra b'hekk u jkollok taqta' ħafna drabi. U ehm, però inti, Pippo, inti kont kont tilab le qatt. Ewa qed jien kont oxxon ħafna. Jien kont isni l-baga li kienu jorbtu l-fregati l-Ingliżi. Daqsek kont toħxol. Mort il-naħal oħra. Daqsek memiem, mela jien. Għadni ċajta memiem. Tant kont toħxol illi il-friction tal-koxox kienu jitellaw li il-chillblaze. Il-chillblaze. Vjola saqajja. U ovvjament kont tisti teletabi. ħaġa ġdida. Ġdida di.
U mbaq, u jikon ġo kulleċ, kellna 14 sija fil-ġimgħa għax konna borders bit-term, nitlu settembru, le, St. Edwards. Konna nitlu settembru 27 u noħorġu l-20 ta' Diċembru. Sibtu ħadd ma naraw il-ħadd. Allora, biex tokkupa l-ħin kellek l-isport. Il-parents tiegħek marru tajjeb. Minajr. U ma konx tik li l-om kull ma jsej, kull ma jsej.
Marru tajjeb żgur għax konna sitta u kollha l-kulleġġ konna. Aha, u eh, kellek 14 sija fil-ġimgħa sport. Għax kif sa timlihom il-ġranet u l-ħin. Ehm, u ovvjament, bdejt nikkowċa propju għax kont toħxon. Għax eh, kont inkun esklus. Għandek xi storja li jedi. Kont inkun esklus mill-parteċipazzjoni għara issa naħdimhom jien, insir il-boss tagħhom. U sirt il-coach tat-tim tal-klassi u bat il-coach eh, tal-timijiet kollha tal-iskola, under 15, under 17, under 19 u first 11. U mort nara training session tal-Wolves fejn kien hemm Derek Dugan, il-famuż Derek Dugan, u impressjonawni fl-istadium tal-Gżira. U għat, that's what I want to be. U mbagħad fil-1978 għamilt il-kors tal-FIFA, kelli 21, u ħadt il-liċenzja. U sirt coach tal-Melita tal-first team meta kelli 21, 1978, l-istess sena. U l-coach tal-FIFA, sa fejn tlajt? Dak iż-żmien kienet mhux bħal lum, imma mbagħad mort f'erbatax il-pajjiż, l-Italja, l-Olanda, Franza, l-Iżvizzera, Portugal, Spanja u ġibt il-liċenzi minnhom ilkoll. Ġifieri, kont immur u nitgħallem, nara xogħol ċentri tekniċi. Per eżempju, waħda mill-affarijiet li impressjonati kienet is-sistema Franċiża. Sistema Franċiża, il-Football Association ma tikkejterjax għat-top players, It-top players il-klabbs, dawk li bejn 17 u 22 ma jagħmluhiex, imorru fiċ-ċentri tekniċi nazzjonali li jkunu reġjonali, jgħixu hemmhekk ħamest ijiem biex ma jintilfux. Għal jista' jkun hemm late developers u għal jista' jkun u mbagħad kif tiżviluppa ssib postok. U mbagħad fil-weekends imorru jilagħbu fil-minor leagues. Kienet sistema interessanti, ġifieri l-FA ma tieħux ħsieb l-elite, dak il-clubs, il-professional clubs. Hi tieħu ħsieb biex ngħidu hekk is-second rate players. Biex inti l-moviment tal-futbol.
Biex ma jintilifx eh, biex jagħmlu użu minn kull eh, risorsa.
Kull risorsa.
Dik li m'għandniex Malta, aħna dejjem fokajna fuq il- parti għolja tal-piramidi. Il-bażi tagħha, is-settur taż-żgħażagħ, qatt ma tajna l-importanzi, qatt ma għamilna r-risorsi available biex bniedem jista' jagħmel pjan strateġiku. U pjan strateġiku li aħna rridu nkunu paċenzjużi fih. U mhux kull erba' snin nbidlu l-kod tinbidel is-sistema. Kull erba' snin ngħidu mela aħna ħa mmorru għall-kultura Ġermaniża, aħna Bulgara u mbagħad Italjana u mbagħad xi kultant indaħħlu perjodu tal-Maltin għax il-paradoss taf x'inhi? Illi 90 per cent minn 1984 'l hawn ta' żmien illi kien hemm coaches nazzjonali kienu coaches barranin. Jiġifieri meta aħna ngħidu l-futbol Malti mar lura jew qiegħed lura, ma tistax tipponta subajk lejn il-coaches Maltin. Semmaj li s-sistema tal-futbol Maltija. Imma li ximbat tisma, jien nisma fuq il-programmi, inti tkun missiden fuq ħafna, u naħseb is-segwijom u kol, ħafna minnhom. Jina segwi mid-dar u nara ħafna Facebook, Instagram li jikdbu. Dawk li jħobbu l-futbol Malti, ħafna minnhom żgħażagħ għax inbidlu, n-nies inbidlu. Ehm, u kulħadd imma jsemmilek l-aqwa żmien għandek ċertu press jgħidulek fi żmien ħiże. Isemmu l-ħiże ħafna. U oħrajn l-aqwa żmien Pippo fit-tim nazzjonali. Għaliex isemmu l-Pippo minn daqsa wkoll allura? Huwa naħseb ma qabel ma jagħmel intervent jew Pippo, jiena nemmen illi kif qal Pippo stess, dan fil wara t-telfa ta' tnax b'wieħed kontra Spanja kien hemm bżonn riforma u bdiet issir ir-riforma. Issa r-riforma ma tagħtix il-frott Wara ġimgħa, wara xahar, u wara sena, trid numru ta' snin. Issa r-riforma xorta dak iż-żmien ma saritx mill-grassroots naqblu. Eżatt.
Imma, per eżempju. Però kien hemm bżonn. Kien hemm bżonn. Li nibdew minn fuq.
Il-problema li bqajna ma ta' fuq. Bqajna ma ta' fuq.
L-Ingilterra, ħa ma nsemmu mkien li aħna qed nitkellmu fuq fuq. Naħseb bħala kampjonat indubjament huwa bħala livell għax hemm il-flus l-aqwa livell li hawn fl-Ewropa jew fid-dinja. Illum ta' 17-il sena. Qed tifhem.
Fil-Premier Ingliż ibelħu. Issa dawn però ma jfissirx li ma jfissirx li dawn bħala pajjiż dejjem kienu dawn kellhom il-problemi tagħhom. Le, ma bħala pajjiż ma jfissirx xejn. Le, le, ma imma meta hekk tmur lura dawn għamlu pjan strateġiku meta raw il qed ifallu fit-tim nazzjonali mill-grassroots. Bnew St. George's Park. Sewwa, Kien sar ir-rapport minn Trevor Brooking u għamlu pjan ta' xar snin, illum il-ġurnata, illum il-ġurnata, it-tim nazzjonali għadu ma rebaħ xej. Però konsidrat wieħed mill-aqwa timijiet. Sera waħda.
Żewġ finals tal-Euro wara xulxin. Ġifieri jgħid li ħada ma wasalx.
Imma differenti tinqala mill-ewwel round. Milli inti qed tasal dejjem sal-aħħar fażi. Jekk jiġi l-coach biex jagħżel the final 26 għandu l-ikbar ġuħ ta' ras għandu lil min ħa jagħżel. Għax tant hemm prodotti, tant hemm livell. Sewa kien għandek kellek pereżempju, kien hemm players li raw il-qas għandhom posthom Fit-tim nazzjonali Ingliż, Musiala wieħed minnhom, dak Ingliż, jiġifieri issa tilgħab mal-Ingilterra, u hemm numru ta' plejers oħrajn. Jiġifieri, issa, aħna Malta qatt nistgħu nkunu hekk le. L-ewwel nett m'għandniex pajjiż ta' 60 miljun ruħ. Le, lanqas l-Iżlanda. Eżatt, imma, imma, le le mhux qed ngħid li jkollna l-lussu li jkollna b'numru overflow ta' players. Imma imma għal dak li għandna, kif qed jgħid Pippo rridu nibżgħu għalih, irridu naraw illi nindukraw sewwa miż-settur tan-nurseries u s-settur tan-nurseries mhux kif inhuma llum jien għalija kieku jien kieku niddeċiedi jiena n-nurseries mhux riforma rridu, jifqu u jerġgħu jibdew mill-ġdid. Għax kemm kollox ħażin. Sewa b'mod partikolari, b'mod partikolari l-indħil tal-ġenituri. Li l-ġenituri jaraw it-training sessions, li l-ġenituri jaraw il-lob. Inti bħala ġenitur tmur l-iskola tara t-teacher kif tgħallem l-tfal le. Ħadd ma jmur. U l-istess l-isport. Għalhekk hija problema strutturali. Jien fis-26 ta' Ottubru kont fuq podcast ta' Times of Malta qabel il-logħba tal-Lussemburgu u għamel li mal-ewwel għad għad tisma' il-problema tal-futbol Malti hija strutturali. Hija il-cradle li tibda biha li hija il-pedament tal-futbol. Inti saqsejtni għalfejn in-nies jgħidu li it-tim tiegħi kien l-aħjar. L-ewwel net għax kelli l-plejers. Għax kelli l-plejers. Illum il-ġurnata il-kultura. Għandu il-barrani.
Apparti il-barrani. Eżatt. Materiali. Apparti il-kultura ġol Italja u li t-coaches taljani qed iġibu magħhom hija jażlu s-saħħa flok it-teknika. U dan huwa paradoss, għax jekk inti tieħu l-iktar żewġ nazzjonijiet illi kellhom suċċessi dawn l-aħħar 20 sena fl-Ewropa, u anke fuq l-istejġ mondjali, huma Spanja u l-Portugall. Għidli fejn hi s-saħħa? Hija pura teknika. Teknika dinamika u teknika illi fil-propju fil-grassroots toħroġ. Ed kellek Hook, fenomenu fit-teknika, però magħha kellu l-ispeed. Fl-ewwel ġiex passi, kien jaqtak u m'għandekx ċans li bil-fors trid tiffawljah. Bil-fors għax mhux sa twaqfu, għax imbagħad il-ballun jaħbihulek u jew taqbadlu saqajh. Għidli kemm għandna plejers bħal dawk. Fil-fatt, għedtha l-ġimgħa l-oħra nsert hawnhekk lil Pierre, fakkartu. Tafu li hija qatt ma weġġa'.
He was too fast biex taqbadlu saqajh, ci vuole. L-Inglingin Ma kellu da.
Però, meta jien kien għadu zaħir 37, 36, meta waqaf, niftakar Malta kollha kienet tgħid, u jobu, sa titla għadek tiflaħ tilab. Meta għetlu d-dar jien, fejn il-mami u d-dadi għalli ħfilhom, għetlu Carmel tiflaħ tilab ta' għadek tiflaħ tilab, għafi ħati għab. Għalli jina meta mort nilab, fil-Premier issa, għaw maslima. Maslima, maslima. Għallu bdejt nara, tifel 20-19 sena.
Għalla ħax miegħu. Jaddi liħ minn ħdejja, għalli sa spiċċajt.
Minix dak li kont.
Il-marda, il-marda tal-futbol tagħna hija nuqqas ta' tempo. Jista' jiġi il-Padri Etern biex jikkowċja t-tim nazzjonali. Jekk m'aħniex sa nilagħbu bil-intensità tal-futbol internazzjonali, we're never going to make it. Ħanajdilkom statistika, statistika. L-average ball speed of an international game huwa 10.4 meters per second. L-Italja, l-Italja huwa 7.6. U għalhekk qed jgħidu we are playing tall, lanky, strong but slow players. Allura s-sigriet huwa sempliċi fil-futbol, min jasal l-ewwel fuq il-ballun jiddetermina l-aġenda tal-logħba. Jekk jien m'għandix il-ballun f'saqajja, irrid nagħmel x'tgħidli int. U rrid naħli iktar enerġija biex nirbħu. Allora l-ewwel ħaġa rrid niġi. Talità tal-water polo, eh? Esku. Eh, Min jieħu l-ballu l-ewwel? Esku. Eh, għandu l-ikbar.
Jien irbaħt l-iktar water polo ma' Neptures, għamilt sena. Nusa tattika tal-futbol. Assolutament, bid-dikos, bit-third swim run, kompletament. Tantem analogi, field hockey, huwa carbon copy it-tattika tal-futbol. Però it's faster, għax it's a sort dynamic anaerobic sport. Issa aħna għandek il-livell ta' training tagħna huwa at youth level joke. U ma ndaħlux fil-imħuħ ta' żgħażagħ tagħna li jint ultimately ħatilab kif titrejnja. Daw jasbu li jistgħu jitrejnjaw bil-pass tan-nemla u jilagħbu bil-pass ta' ġgant. No way. You play the way you train. Ekku. U jekk jien indaħħal il-kultura, il-mentalità u l-mindset moħħi illi jien nista' nittrejnja nieħu shortcuts ma nimpenjax ruħi u mbagħad il-ħadd noħroġ isni l-jum dik l-ikbar farsa u l-iktar ħrafa li qatt jista' jkollok. Però l-MPL fil-lig tagħna tal-lum ta' s-sena l-oħra ta' dis-sena il-barranin Jien qbilt magħhom li ġabu ħafna barranin għax illum qed jittrenjaw filgħodu wkoll, m'għadhomx bħal qabel fi żmienna jġibu l-barranin, jixorbu mal-lejl, filgħodu jorqdu mbagħad imorru jittrenjaw dik is-siegħa u nofs. Hekk kienet, Pippo. Iva, iva, iva. Però. X'inbidlet l-età tal-barranin ukoll? Qabel kienu ħafna barranin kienu jiġu qete letter stage. Iva. Kollhom fuq il-30 jiġu biex jirtiraw hawnhekk. Illum il-ġurnata tiġu żgħar stepping stone biex jitlu fil-futbol eh, Ewropew. Differenti.
Allura, il-logħba ġiet iżjed b'saħħitha u iżjed fast. Taqbel mi jew le? B'saħħitha iva. Ġiet iktar b'saħħitha jes ma fast.
B'saħħitha iva fast. B'saħħitha iva.
B'saħħitha iva ma fast le.
Għaliex faċli allura? Total coaches? Le, għax.
Coaches imħaltin, imħaltin barranin. Għax
it-tip ta' players li qed inġibu, il-futbol, il-kultura tal-futbol tagħhom mhijiex a fast football game. Għaliex li nġibuhom Il-pajjiż li nġibuhom.
Il-pajjiż li qed inġibuhom Brażiljani. Brażiljani, Sudamerikani. Sudamerikani, illi għandhom it-teknika, Għandhom is-saħħa, però m'għandhomx dak iċ-change of speed li semmejna. Għidli kemm. Jkunu pajjiżi nordiċi differenti. Eżatt.
Fil-fatt aħna ma' min imbatu l-iktar nazzjonal. Meta ma' pajjiżi nordiċi, ma' pajjiżi għandhom l-speed. Hemmhekk imbagħad meta nagħbu ma' pajjiż tekniku mhux qed ngħidlek nagħbu ma' l-Italja. Lussemburgu mhux xi kbir f'ħafna. Hija ma' Lussemburgu għandhom ħafna players. Qed jilagħbu ma' pajjiżi nordiċi. U pajjiżi u fl-ogħla għax dik imbagħad id-differenza. Fl-ogħla kampjonati, Bundesliga, il-futbol Portugiż u għalik Portugiż. Jiġifieri dan qed jilagħbu kampjonati fl-aqwa kampjonati. Hemm dik tagħmel differenza. Il-players tagħna qed imorru barra. Fejn huma kampjonati li tilgħabu fihom? Ħanajlek, il-problema hija very simple. Jekk kien ħan ibbaża biex mmur nilgħab ġo kampjonat Ewropew jew fejn irrid, l-ewwel ma rrid hija teknika ta' bażi. Jekk jien m'iniex kapaċi nikkontrolla l-ballun, I'm going to fail. Speċjalment aħna li ġenetikament għandna problema. Il-għala. Għax l-speed hija trainable sa ċertu punt. Jekk jien m'għandix ma twilidx f'ċertu fibri muskolari li jippermettu il-ġest ta' speed training, jien nista' jkolli lil Usain Bolt jittrejnjani lili, għax ċlampu kont u ċlampu nibqa'. Palma ma l-Afrikani ma tajbin għal-long distance.
Għal-long distance, mux tajbin għal-long, per eżempju. Aħna nafu, our starting point is already at a handicap. Jekk għan nibbażaw fuq il-fizika, għat maħna. Ma da, ħalif Pippo b'sajda, u xieżaw ġurnalisti la' għulem, ħat ma jafum dal-affarijiet. Ħanajdlek.
Jew xi żewġ.
Forsi jafuhom, forsi jafuhom. Jien nemmen li jafuhom. Imma tant ma nitkellmu għax il-kubitati ma jagħtux każ. Għax ma rridux aħna nagħmlu sagrifiċċju ta' ftit snin. Umbat nimdu nħu riżultat. Aħna jisna l-Assoċjazzjoni tal-Futbol nemmen li taħdem ħafna, imma irridu L-issuċċess immedjat. L-issuċċess immedjat ħolomna issa illi nieħdu promozzjoni għal-League Ceta Nations League. Ħlomna li u għollejna jien għedt ta' qabel, għollejna l-aspettattiva li ħa nilbsu żgur mal-Lussemburgu. Li jien kont ċert sfortunatament, illi mhux se ngħaddu mal-Lussemburgu, l-ewwel nett ir-ranking jorik. L-ewwel nett sentej ilu daw il-Lussemburgu fi kwalifikazzjoni għall-Euro ġabrok minn issa żball 11-il punt. Aħna wasalna sa nofshom u occasionally, jiġifieri Ġviri, emmek hemm tara differenza, dek għandek il-plejers, aħna meta kellna lil ħuk il-bużu, Lil Michael Mifsud, ħa nsemmi tnejn, żewġ players very differenti. Kienu jilagħbu barra għax kienu jilagħbu top level, Ġermanja, Championship fl-Ingilterra, il-Belġju. Meta kienu jiġu lura mal-Nazzjonal, kont tara viżibbli d-differenza bejn dak il-player u anke l-aqwa player Malti li kien hawn lokalment. Ti għaliex? Għax dak weekend u jita kaut jilab f'dak l-ola livell. Aħna nilagħbu sfortunatament fil-livell tal-futbol Malti. Kieku kellek il-mundu jilgħab mela. f'xi lig ta' fejn kien jilgħab il-Bużu, kieku l-mundu daqs il-Bużu jew iktar, ħija stess jgħidha. Il-mundu ma tantx għandu Il-mundu kien għalija.
Laki ma sabx iċ-ċans isibt jien fl-aqwa tiegħu. Il-Munt ikollu viżjoni kbira tal-ballun, il-tim Malti dak iż-żmien kien Alli Afillu, David Clewit, Johnny Buttigieg, Raymond Vella, Caramel Busuttil. Linja dritta dawk it-tlerba biżżejjed diġà għandek. Tifhem? Ma illum fejn ħa ssibhom dawn. Kellna l-iskiena tad-dar aħna. Eżatt. Imma. Qed tibni ħti. Ekku, ekku, imma x'qed ngħid jiena? Aħna nek tħares li t-timiet nazzjonali meta jkollna double header, ikollna back to back fixture. Fit-tieni logħba, fit-tieni logħba. Inkun aħjar mill-ewwel waħda. Għaliex? Għax inti fl-ewwel logħba diġà lejt il-livell. Diġà tħobb dak ir-ritmu. Daħlu li saqajja.
Veri. Daħal.
Dik huwa dak kollox, dak huwa il-kampjonat. Iktar ma tolli il-livell tal-kampjonat, iktar ma plejs jilagħbu barra.
The higher the competitive level, the more time compressed the game is. I have to think quickly and I have to get to the ball quicker. Jiena li qed nara, Pippo, li qed nitkellmu għaw, Fl-istess ħin qed tagħmluli kuraġġ. Għax ngħid, mela għad baqa' ċans, ma mietx il-futbol Malti, ma m'hemmx ċans, hemm way. Yes, żgur li hemm way.
Kif? Issa bina qed nitkellmu x'inhi l-way. U ħadd ma jagħmilha. Dik. Dik ara t-Taljan. Min suppost jagħmilha? Ara t-Taljan. It-Taljan.
Pereżempju l-gvern ta' issa qed jagħti ċertu flus għan-nies ris. Sewwa.
Very good, naqbel magħha. Imma biex intihom lin-nurses u dawk in-nurses iżommuhom bħala nurses mhux ġorbut, ta' mhux ġorbut. U ma jaħdux ħsiebhom biżejjed, aħjar ittihom flus iżjed ħajġibu nies jiggwidawhom fejn nistgħu naslu, inti taf għax bin-nurses tgħix bil-Luxol, Melita. Ħa ngħidlek. Il-flus aħjar ma jtuhomx in-nurseries. Aħna ma jtuhomx in-nurseries. In-nurseries iridu jimpjegaw ex-players li kienu teknikament ġenji biex it-tfal jgħallmuhom it-teknika. Jekk m'aħniex sa ngħallmu t-tfal it-teknika and go back to basics, jien mort ġo closed camp ta' żewġ World Cups fil-closed camp tal-Brażil. It-tim nazzjonali Brażili jrid jipprepara biex jilgħab

Kuljum hi jrid jipprattika l-vocal chords u ma jibdax jkanta l-Aida jew it-Traviata, jibda l-iscales, la la la la la la, la la la la la, la la la. Fil-futbol, min għalina we grow out of basic skills. No, They remain with us till we hang up our boots. Ekku. Jien niftakar naħseb tiftakru inti li Father Hilary fil-bidu li fetaħ Iċ-ċentru. iċ-ċentru kien jemmen kien jgħid għax dak iż-żmien kont eh, fil-Kunsill tal-MFA u kien jiġi jitkellem hemmhekk kien hemm ġoġo mifsu bonniċi mbagħad ġie Ġorġ Abera, Presidenti kont hemm magħhom. Em, Kien jgħid isma' irridu Lit-tfal l-ewwel ngħallmuhom il-ġinnastika. Iva.
Jekk ma tafx tiġri, ma tafx tikkontrolla. Wara l-ġinnastika jibdew jilagħbu l-futbol. Pele, Pele qal, l-ewwel kun raġel, u mbagħad atleta, u mbagħad aħseb biex tkun futboler. Daw it-tliet passi, mhux tibda mill-futbol.
U aħna rridu jkollna l-aqwa coaches fin-nurseries. Mhux għalhekk il-pyramid qiegħda inversa, u mbagħad jgħidulek għax m'għandniex flus biex nimpjegaw eh, eh, kotti. Eh. Għalhekk il-flus għandhom imorru. Imma mhux jamministrawhom il-klabs għax mbagħad dik bir bla font. Inti trid illi ħanajdlek is-sistema tal-Kumitat Olimpiku Taljan. Is-sistema tal-Kumitat Olimpiku Taljan, għax jagħtu ħafna miljuni lil federations mhux tal-futbol, għax il-futbol huwa awtonomu. Il-federations l-oħrajn, il-kanu, il-fencing, il-swimming, il-tennis. Is-sekretarju ġenerali tal-għaqda nazzjonali. Tal-koni, ġifiri?
Le, tal-Italian eh, Tennis Federation, tal-Italian Volleyball Federation, tal-Waterpolo. Huwa impjegat tal-koni biex l-ewwel lealtà hija lejn l-isport u min jħadmu. U mhux lejn il-klabb li qed jħallas il-paga. Tgħidli, Kif nistgħu naffordjawha di? Żgur li tista' taffordja. Hemm ħafna min-nies li huma teachers di natura li huma coaches. Jiġu sekondati mal-klabbs. U m'hemmx għalfejn illi jkollok klabb wieħed, jekk jien bniedem objettiv, nista' nieħu ħsieb two three nurseries bħala amministratur. U l-flus jiċċaneljaw ruħhom through dik il-sistema. Ħaġa oħra li m'għandniex hawnhekk hija standardization. Kulħadd jaħdem kif irid. Jekk jien minn Timbaktu, il-nursery ta' Timbaktu naħdem mod. Jekk jien nursery tal-ABC naħdem mod ieħor. M'hemmx syllabus illi ngħidu bej 6 to 8 jridu nagħlmu daw il-karatteristiċi, mhux l-eżerċizzju ta' training. Qed ngħidu filosofija tat-training, il-metodoloġija tat-training. Minn 8 ta' 10 dawn huma l-key teaching points. Jekk ma tasalx sa dik l-età, mhux sa ġġibhom lura. Jekk tifel ta' 11-il sena u seba' xhur m'għandux l-padronanza tal-ballun, he will never get it. Isimgħu podcast ta' Arsene Wenger u jgħidlek. At 12 years, it's already too late. tidħol fil-pubertà, fil-pre-puberty, il-muscle structure, l-skeletal structure tinbidel, and there's no way. There's no way. Dik ġiri nismaħħa jiena eh, f'Malta li eh, ġiri kun kommentatur jew eh, għax għadu zej 17 sena, 17 sena tkun diġarbaħt il-Player of the Year. tal-pajjiż. Għaletta 17 sena la fil-World Cup, ġiviri. U skurja. U skurja.
17 years.
Joe Brinkat ta' 15, 16 years. Jena din. Dar Malti. Jien tal-eta. Jien la tal-eta. U lanqas din tal-barrani. Jena player. Player li kun tajjeb, li kun tajjeb. U minu. Ekku tajjeb, l ewwel tanzi, jekk tollu l-livell, ja sfida għalih, jew tħajjitgħallem, u ja sfida għalih illi to break into the team. Jiġifieri dan xi jgħidulek isma' hemm tmien barranin. Min kien tajjeb xorta jilgħab, imma therè kemm għandek barranin. Il-barranin jekk. Tajjeb jilgħab dejjem. It-tajjeb jilgħab dejjem.
Tifhem, Karmel Busuttil dejjem kien jilgħab. Anke meta mar. Anke mar barranin barra minn Malta mhux għax hu. Mhux verità. Ġifieri Michael Mifsud, Andrej. Sun semmu Andrej Xkembri, ġifieri hemm ħafna. Ġifieri inti jekk ikollok livell tajjeb, ħa tilgħab. Issa, sinjal illi ma nġibux dik inkomplu nġibu dik l-iskuża għax qed nifqgħu s-suq bil-barranin. Il-barranin. Però għaliex il-Maltin, jalla mhux ilek smajtek tgħidha tafu xi programm, il-Maltin li qed imorru barra jieħdu ċans iktar minn erba' xhur ħamsa ma jagħmlux jitfgħuhom il-barra. Le, ta' aħna għandna player kejden tanti. Ilu hemm minn Jannar ta' 2025. Mela mhux int kont ma nafx imma. Le le, hemm. Imma qaluha.
Hemm players, hemm players, u hemm players żgħar. Jiena jien naħseb l-agħar li, u naħseb Pippo jikkoreġini f'dil-każ, l-agħar li tista' tiġi li player imur f'età pjuttost kbira għal-logħba tal-futbol.
Differenza pjuttost kbira.
Dak jgħid li Marta 16 eżatt. Eżatt, 16, eżatt.
Jiġifieri inti once li tmur jien naf 22, 23, 20, it's already late. Hemmhekk hu l-logħba. Tifhem.
L-ewwel nett inti tkun drajt is-sistema ta' pajjiżek. Tifhem. U issa aħna ngħixu f'iżola, ngħixu f'island, ngħixu f'comfort zone, komdi, ħafna mit-tfal sfortunatament huma mfiżdin. Infizdin. U obeżi.
Eh, tifhem, dik ukoll, imma hu mfizdin ħafna, illum ħafna mamis boys illi ehm, ma jixux waħidhom, irridu jsibu t-telest, li kellest, il-modija lesta, l-ħwejjeġ lesti, ġifieri daw jgħidlek jiena għandi kollox pinna differenti. Sens jien, jien pereżempju jien, Simon Farrugia, li jkun ikkmanda. Naqbel mal-lieva. Naqbel mal-lieva mhux għax persuna għandu ikun suldat. Imma hija xi ħaġa illi ddaħħal id-dixxiplina fil-persuna. Għaliex ħafna mill-Għawdxin, studenti, mhux qed ngħid plejers biss. Dixxiplinati.
Id-dixxiplinati.
Għax ġiedu id-the hard way. Għax jiena 11 sena ngħix hemm, tarhom ġejjin bil-vapur. Ġejjin bi flokk tal-furjana, tal-luxol, tas-sliema, ġejjin ġifieri għan-nies hi, hawn niesi.
Tarhom kollha bil-kotba, kulħadd fuq mejda tonda hekk, jagħmlu l-homework. Mela, they do it the hard way. Imma bekk titgħallem, bekk titgħallem. Imbagħad fl għaxejn jmorru d-dar x'jaraw it-television. Mhux hekk. Fejn joħorġu. Nhar il-Ħadd kelli lil Lil Chris Camilleri li kien jilgħab mal-Belt mistieden mill-Gozo Stadium, wasal li Bleza Ċempili filgħodu sejħa lil Hannes El Bleza, dontu t-tifel tiegħu, jilgħab jittrejnja ma' klabb hawn qiegħed ma' Andrea ġuż mal-Hibs, maż-Żgħar, sewwa, jinżel xi erba' jew ħames darbiet fil-ġimgħa bih. Hemm ieħor Johan Haber. Ma' Chris l-istess.
Ħabib tiegħi. Qalli jien, qalli aħna, qalli. Ovvjament. Għandu t-tifel Neil. Eh, eh, we're talking about għandi. Missieru biżwiemer u nannu, ġifi da qaski qatt kien plejer. Ġurnata. Kull jum iġibu, kull ġurnata. Bejn il-ħin li studenti jew li taħdem u l-ħin li tmur li training, il-ħin li jifdallek huwa biex torot. Eh. Imma. They do it the hard way u bekk jitilaw iktar. Ħanajt xi ħaġa dwar il-players barranin. Jagħmlu eh, mela.
jistudjaw jistudjaw.
Għandux barranin fil-Premier.
Jien naqbel li jkun hemm il-players barranin, speċjalment imħabba il-prospettiva tal-Ewropa fejn għandhom il-potenzjal jigwadanjaw il-miljuni kif għamlu l-ħamrun bis-saħħa tagħhom għamluhom ta' ma ħadu xejn minn għand ħadd. Però meta jien nagħti xi ħaġa, irrid nieħu kontrapartita tagħha. Allura, per eżempju, żewġ fatturi. One, illi fuq il-kuntratt tal-impjieg tal-plejers barranin, iridu jagħtu community hours fin-nursery. Tassattivament! Kien hemm clubs li kienu jagħmluha qabel, ma nafx jekk għadhomx. Trid tkun regola federali. It-tieni ħaġa, jekk jien qed intik il-lok li tagħżel jekk iġġibx jew le l-barranin, U inti għandek il-budget għalihom. Almenu għal kull plejer barrani li ġġib tagħti kontribuzzjoni ta' 50 euro fix-xahar illi jmorru biex jiffondjaw il-coaches fin-nursery ta' ola kwalità. U tagħmel private partnership scheme fejn inti tajt l-akkademi, l-nurseries, Għal kull sold li jien noħroġ, int trid toħroġ sold, jekk tridni ngħinek. Int ma tistax taħdem bi flusi biss. Put your money where your mouth is. Imma mbagħad in-nies jistgħu jiġi eh, jak jitolbok hekk missieru biex eh, jiġi miegħek. Illum kull sentej tiġi fir-release. Illum ir-regolament mhux bħal ta' żminna kif intrabat iktar mill-hijackers li weħlu l-ħabsa u hekk seba' snin kienu barra. Fl-antik, għal omrok. Kont tifirma u bat tieħdu forsi ta' 35 biex tilab fi paċe grassu. Forsi ta' illum il-ġurnata kull sentej. Ġifieri regolamenti saru pro il-mobilization tat-talent. Jien qed nagħti concession. Ġib il-barranin. it-tim nazzjonali ħa jsofri. Però inti għandek ċans li tipparteċipa. Imma temmen li t-tim nazzjonali jkun kollu barranin ħlif tlieta? Ħa ngħidlek.
Taqbel?
Hija realtà.
Hija realtà. Mhux Malta biss. Mondjali.
Lena.
It-Taljan issa diġà għamlu għal Mela nqas għandhom Taljan Milan. It-Taljan.
Mhux players barra.
Fit-tim nazzjonali Taljan hemm 1.9% biss ta' players li telgħu mill-under 21. 1.9 għax ħajsa ħarġu rapport. Aħna għilna 50 sena ngħidu li l-futbol mar lura. Għajdli, rapport wieħed, ħlifta wara t-telfa ta' 12 b'wieħed, fejn kien hemm dik l-inkjesta, li rajna rapport strutturali biex nindirizzaw il-problemi. Il-problemi, eżatt.
Daw it-Taljani inqalgħu warajna u diġà ħarġu il-pjan u daw kollha rriżenjaw għax di ħaġa oħra. Daħal il-gvern, eh? Di ħaġa oħra.
Hawnhekk m'għandniex il-kultura tar-riżenja. Ħadd ma jfares pass ma xejn. Xejn. Bla politika xejn. Ġifieri, daw it-Taljani, lock stock and barrel, technical staff, supporting staff, President, President, il-coach, kollha barra. X'għamlu? B'sens ta' responsabilità, għamlu patafju rapport diġà. Lestewh għal min ġej warajhom, għal min ġej warajhom, biex jirtuh u attakkaw l-aspetti kollha, l-aspetti ta' finanzjament. Attiva tat-Taljan li tirbaħ erba' darbiet il-World Cup u tliet darbiet ma xorta ma tidħolx. Mela, issa l-Taljani tilfu. Kbira ta'. Apparti minn hekk. Kbira.
Apparti minn hekk, there's more to it, jiġifieri l-problema ilha snin kbar għax l-aħħar Knockout match li rebħu t-Taljani kienet il-final tal-World Cup li rebħu fit-2006 ma' Franza. Ma' Franza, ma' Franza.
Sewa 2006, għax mbagħad kellhom żewġ eċizzjonijiet fit-2010 u fit-2014 li nqalgħu mill-ewwel fil-grupp. Mbagħad kellhom tliet edizzjonijiet, jiġifieri il-problema mhux għax kombinazzjoni ma għaddietx, mhux għax mar xi ħaġa ħażin f'dik il- Hija, hija, hija mill-pedamenti, hija strutturali kif jien. Jien malli rajtu niftakar Meta ġabu r-reteqwi. Eh. Mela dan mill-Arġentina, meta hemmhekk hemm iktar Taljani minn Arġentini fil-fatt. Le, u bilforsi tkun reject biex ġie mal-Italja. Ġie mal-Italja, ġie mal-Italja. Meta l-Arġentin huwa. Mhux hekk da, wara sena sentejn jilgħab l-Italja mar l-Afrika u l-Middle East jilgħab. Middle East imur Ronaldo, 40 sena u iktar. Mela tmur għadek tibda? U tarġa' tgħajjatlu biex jilgħab? No way! Jiġifieri kulħadd jiżbalja. Ejja nitgħallmu minn dawn l-iżbalji wkoll u noqogħdu attenti. Għax aħna, anke l-Ħamrun, waslu fejn waslu bi tliet erba' Maltin, ta? Bl-oħrajn ukoll. Kellhom il-qafas. Imma l-aħjar kienu huma.
Il-qafas tat-tim nazzjonali. Il-qafas kienu. U min huma l-aħjar tim? Kamenzuli. Minn huma l-ħartimiet, il-furjan u l-ħamru li għandhom qaffas ta' tim tal-players Maltin tajbin. Imma x'għamlu l-ħamrun l-ħamrun bħalissa. Għalija dejjem minn mument diffiċli. Tilfu mal-mosta. Tilfu mal-mosta. Tilfu mal-mosta u tilfu issa nar il- Ma fejn ma jilabuħx.
Ma marsax lok. Daħlu żewġ Franċiżi Qas nafu min huma, qas nafu qatt x'lagħbu futbol. Il-problema mhux ta' Kaminzuli biss għax Kaminzuli jista' jkun. Kellhom Bongi mweġġa' minn għalijien. Hemm fatturi oħra fuq Kaminzuli apparti li forsi ma kienx 100% fit imma jiena a winning team, a winning team, a winning team f'Jannar illi għadda, a winning team f'Jannar li għadda dan illi rebaħ il-League li staġun ta' qabel. Rebaħ l-opening round tal-kampjonat u lab fl-Ewropa u ejja nkunu sinċiera. Marru eċċezzjonalment. Marru tajb ħafna. Però imma jkun kif jannar inti iżżar mat-tim. Kif jannar iżżar mat-tim, tibdel it-tim. Il-players, nista' ngħidlek jiena fiċ-ċert, il-players meta vviċinawhom numru ta' players li kien hemm li qalulhom daqshekk, qalulhom isma' qalulhom daqshekk fuq xiex. Wasalna fejn ridna, kważi oltre milli ridna. Rbaħna l-Opening Round, kien hemm min qal lanqas raġuni ma stajna ntuha. Ġifieri dik hija l-problema. Dik hija l-problema, ġifieri ma nħassbux f'xejn long term, ma tistax inti jiena di mhux il-Ħamrun biss ha. Kif inti tibdel coach il-ħin kollu? Taf kemm neħħew il-Ħamrun?

il-Ceter Valencia Damir u l-Matthew Gullaymir. U għaw, u għaw, għaw fejn jien għandi naqra ta' dubju. Matthew Gullaymir li ju plejer tajjeb, plejer tajjeb, għat ma jista' jitni mux. U zgur li jaf jilab ħafna iżjed mill-li lab sissa minn meta ġie mill-Greċja. Jien naħseb Matthew Gullaymir ħa daqqa kbira li qatt ma stenna li mill-Greċja jispiċċa għax dan mhux imkien, għas għandhom biex ħarsuh, għax dik li ġralu. Ħada bi kbira ġie hawnhekk, kemmek qed jara futur għalih. Però ġara l-istess il-Michael Mifsud, meta ħadduh il-belt, Pippo jek tiftakru. Kien msemmi hemm u lagħab kontra l-Manchester u hekk u Michael Mifsud kien l-ogħla la plejer li mħallas dak iż-żmien. Kif ġie mal-Belt, ħafna mill-plejers ma baqgħux jilagħbu tajjeb madwaru. Kien hemm min beda jsemmi konna nkunu ġo bars, kull imkien. Hemm lejra għalih għax jaqli iżjed mill-oħrajn. U l-istess tibda tgħid għal Matthew. Il-problema.
Bħalissa la man nazzjonal u qasma għal. To be fair, John, huwa diffiċli ħafna illi tiġi f'nofs ta' staġun u tħalli impronta fit-tim. Tajjeb kemm minn tajjeb. Tajjeb kemm minn tajjeb.
U personalità kemm għandek personalità, mhux biex niddefendi lil Michael jew lil Matthew. U lej jien qed ngħid imma x'dejher dak il-ħin hekk kien jidher. Speċjalment meta t-tim ma jkunx għaddej minn fażi tajba u jkun ristrutturat kif ġara propju fil-Ħamrun. Il-paradoss huwa illi fil-coaching ngħidu don't change a winning team. Jekk daw Għamlu l-istorja, kitbu l-istorja fl-Ewropa. Saru sinjuruni. Eżatt, ġifieri.
Eh, mhux fuq l-Ewropa. Mhux suppost budget wise? Eżatt, mhux kwistjoni ta' budget. Allura għalfejn biddilna da kollu. Domanda.
Biddelt ah, minja. U is-saħħa tal is-saħħa tal-ħamru kienet fil-preparazzjoni fiżika. Meta inti tiġi f'Jannar, speċjalment jekk ġej mis-subcontinent minn post fejn għandek ir-reverse cycle tal-league, inti your sharpness, your physical sharpness tkun liability. Għandekx dik il-preparazzjoni fiżika. Trapattoni, il-coach li rebaħ xi seba' jew tmien leagues mal-Juventus, waħdu, mbagħad rebaħ kullimkien mal-Bayern u kullimkien, il-timijiet tiegħu kienu jippikjaw f'Marzu meta t-timijiet l-oħrajn jibdew jgħajjew. Allura hu kien joqgħod within striking distance, second, third position. U kif jibdew jimmajnaw, joħroġ il-kanuni għalihom. Fil-każ tal-Ħamrun, il-preparazzjoni fiżika li ġew biha minn Lulju tilfuha għax il-plejers li daħlu flokhom ma nafux preparazzjoni fiżika. Jiena jiena nara pereżempju ehm, wieħed li jagħmel dal ta' trapattoni Qed ninnutah dah għax jien insegwihom ħafna. Futbol Ingliż u Taljan it-tnejn insegwihom ħafna jien, l-oħrajn ma nsegwihomx, sfortunatament, imma Taljan u Ingliż iva. Kivu narah hekk jien. Ħa, żgur.
Ara kemm kellu kritika fil-bidu. Kivu hekk, jibda anke l-ewwel ħaf, jibda kwiet, kwiet, jistenna u jġagħlek tidejk tkun miegħu u fl-aħħar jisplodi. Jiġifieri Teqgħu qed jgħidulna li kważi wasalna f'fejn. Però John, min jagħmel id-differenza?

Da li qed joħroġ minnhom. Il-logħba ġiet robotik.
Eżatt. Kemm f- kemm No decision making. Eżatt, kemm min-naħa tal-coaching, kemm min-naħa tal-uffiċjalità, jiġifieri ġiet litteralment jista' qed tilgħab PlayStation. Jien, jekk jien, u, u waħda mir-regolamenti li jrid ikun hemm fil-youth football, ma tistax tikkowċja mis-sideline. Agħmel time outs, Hu ħin tiegħek, agħmel call outs bħal basketball. Però illi inti tgħajjat minn mal-linja, anke kuk ta' għajjat pozittiv, tactical shouts, positive tactical shouts. Il-player int, qed naqqaslu il-kapacità illi jitgħallem mill-isbal. ma jibżax jagħmlu l-iżball u iktar u iktar illi jibni l-personalità tiegħu. Jien ġieli jien ġieli mmur qed jgħidu l-Israelin, ġieli mmur John Estes, qed nintervista Estes Għawdex, ħafna drabi fil-programm tiegħi Sport Għawdex, u għadek tisma' ta' meta kont żgħir jien. It-tfal fuq! Qassam hemmhekk, iġrilu hemm! Il-kow, ejwa, nkolli jiġri mal-dajja, mhux hekk, mhux hekk tijieru bissi iffawljaħ. Come on! Dik il-problema.
Dik qed nagħlmuhom it-tfal tagħna. Straight jacket football.
Eh. Straight jacket football. Jiddispjaċin ħadd gost immens illum, Pippo, anke inti, Simon, immens. Din qasar bad kellimt jien, għax kont waħjar minn it-tnej, 100%. Ehm, le, Hemm bżonn dawn diskussjonijiet tajbin biex nirranġawh il-futbol Malti, mhux bit-tgħajjir, mhux bit-tkeċċijiet, nirranġawh. U hawn, hawn nies kapaċi bħalkom, hawn oħrajn u fil-kumitati, hawn coaches oħrajn, hawn min qed imexxi żgħażagħ oħrajn. Ejja nitgħallmu flimkien noħorġu l-aħjar mill-Maltin. Inħalltu lill-barranin li huma tajbin ukoll ma' dawk il-Maltin u jkollna futbol aħjar. Għax ħafna minn dawn il-klabb żgħar jew nazzjonijiet żgħar li qabel konna nidhqu bihom. Illum qabżuna. Illum qabżuna.
Hu l-każ tal-MPL. L-MPL f'sentej ġabret il-futbol tal-Premier. Ġabret il-futbol tal-Premier. Kien liability. sena għasna raħ il-futbol. Liability. Apparti minn aspett tekniku, anka minn aspett finanzjarju, sar prodott mela. merkantibli. Prodott merkantibli. Għax hemm il-kredibilità. Ekku.
Nirringrazzjak Pippo, nirringrazzjak Simon. Grazzi li l Keep it up.
Grazzi. Eħan ġaw narak, tajju nisimaw fuq il-da, fuq il-television. Narawkom.